ऑफिस में कनी बेसी काज छै ताहि दुआरे मालिक कनी पहिने बजेने छथि अच्छा लेकिन अहाँ के कंपनी में तो अही मालिक छी ई कोन नया मालिक आबि गेल ओहो हो हो घरक काज करैत करैत हम इहो बिसरि गेलहुँ कि हम तऽ खुदे मालिक छी पर सब स्टाफ के कनी पहिने बजेने छियै ताहि दुआरे हमरा पहिले जाय पड़तै ने अच्छा तखन निकलै छी हम खबरदार जे एको डेग बाहर निकालनो त अरे की अरे घरक काज करऽ लेल कोनो खबासनी आयत पहिले मोन मारि कऽ घरक काज खत्म करू तहन जतऽ जाके ततऽ जाउ सुनाई नहीं दैया बहिर छी अरे तोरी के कपड़ो बदला देब कि नहीं अही सूट बूट में हम अहाँ के खवासी कर लागू अच्छा जाओ जल्दी कपड़ा बदलू आ एक कप नीक चाय बना कर लाबू हाँ हाँ अहाँ बापक खवास छिने हम सुनू सुनू मोने मोन की भनभना रहल छी अरे हम तऽ ई सोचि रहल छी कि हमर पैजामा कतऽ अछि अहाँ देखने छियै की यौ हमरा की पता कतऽ रखने छी जल्दी जाओ आ चाय बना कर लाओ हमर माथा बड़ दुखाइया अरे ठीक छै बुझलहुँ बात अहाँके दू मिनट तऽ रुकू एना माथा पर किया चढ़ै छी यौ सुनू आब की भेल एकटा काज करू चाय बाद में बनाएब पहिने घर में नीक से झाड़ू पोछा लगा लिया यौ सुनै छियै जाके गेट खोलू ता देखियो के छथिन अरे कत्ता रह गेलौं आबि कऽ गेट तऽ खोलू कोनो काज के नहीं छै ई आदमी पता नहीं कोन घड़ी में एकरा सब बियाह भ गेल गोर लगै छी भौजी अरे तिवारी जी अंदर आबू अंदर आबू अंदरे आवा लेल तो दरवाजा खोलबेलो हैं आर कहू भोरे भोरे कोना एनाइ भेलै इम्हरे से जाइ छलहुँ हेँ तऽ सोचलहुँ अहाँ दुनू गोटेके भेटो कऽ ली आ एक कप चाइयो पी ली नीक केलहुँ अहाँ बैसू हम चाय बनेने आबै छी भौजी मिश्रा जी नहि देखाई दऽ रहल छथि घरमे ओ तऽ ऑफिस जाय लेल तैयार भऽ रहल छथि ओहो तखन ई झाड़ू लऽ कऽ के छथि अरे तिवारी जी भोरे भोरे इम्हर अच्छा ओ बात छोड़ू अहाँ ई की हाल बनेने छी चिन्होमे नहि आबि रहल छी ई सब तऽ चलैत रहै छै अपन कहू की हालचाल की मिश्रा जी भौजी के होइत घरक काज अहाँ करै छी ई बात छोड़ू ने अहाँके तऽ बुझले अइ केहन चुड़ैल संगे हमरा बियाह भऽ गेल अछि भौजी मिश्रा जी अहाँ के चुड़ैल कहै छथि अरे तिवारी जी ई की कऽ रहल छी अरे ई तऽ मजाक कऽ रहल छलहुँ हैं हमरा से सीखू कि कनिया के कोना कंट्रोल में रखे छे अच्छा अरे हाँ मिश्रा जी हम कहै छियै उठ तऽ उठ बैस तऽ बैस बजलहुँ दिन छै तऽ दिन राति छै तऽ राति हम जे चाहै छी वएह होइए छै हमरा घरमे अच्छा एतऽ अहाँ गपशप मारि रहल छी आ घर में सबटा काज ओहिनाहे पड़ल अछि एखन तक ने एकटा बर्तन धोल अछि आ न साफ सफाई भेल अछि भरि बाल्टीन ओहिना कपड़ा पड़ल अछि आब ई उल्लू जकाँ की टुकुर टुकुर तकै छी उठै छी कि घिसिया कल्ला चलू ऐं ये घर वाला से कोई एना बात करे ये देखबै छी केना बात करल जाइ छै जहन कनिया के काबू भगवानो ने कऽ पेलखिन तऽ तिवारी जी करऽ लए आयल छलै तऽ देखलियनि की भेलनि हाल पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल अगर नीक लागल तो चैनल के सब्सक्राइब कर दियो आ संगे संगे का लाइक कर दियो आ सब मैथिली जानकार संगे शेयर कर दियो प्रणाम